инде адәм баласы гына итеп түгел, ә бәлкем иманлы бала, ягъни иманлы Аллаһка ышанучы иңдергән кеше итеп яратучы бердәм бер гыйбадәткә лаек булган зат Аллаһ. Аллаһ субхана ва тааля мактауларыбыз ирешсә иде. Сөекле пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлламгә салаватларыбыз, сәламнәребез ирешсә иде. Шушы мөбәрәк Рамазан айларының бер кичәсендә иншаллаһ бүген сөйләшербез. Нәфес турында. Нәрсә соң ул нәфес? Аллаһ Субхану ва Тааля Куръәни Кәримдә нәфесне безгә ике төрле мәгънә белән китерә. Ике төрле мәгънә. Беренчесе нәфес ул мин, үзем, ягъни я үзе турында әйтә, ягъни кеше үзе. Һәм, икенчесе, нәфес дигәндә, бу, кешенең үзенең бер өлеше. Низменная часть дип әйтәбез. Ягъни аның шәфәгате, аның страстьлары, аның дөньялыкка булган мәхәббәте, менә бу кешелекнең бер өлеше, кайсы аны бу дөньялыкныгы гүзәллеккә, матурлыкка, байлыкка яки дәрәҗәгә яки икенче бер бу дөньяның ялганына илтүче, чакыручы бер әйбер. Бу һәммә кешенең. Һәрбер кешендә булган әйбер. Һәрбер кешенең үзенең нәфесе булган әйбер. Һәм Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм безгә әйтте, олы җиһад, ягъни олы җиһад ул кайчан кылыч тотып дошманга каршы көрәшү түгел, ә кайчан сабырлыгың белән үзеңнең, ягъни сабырлык кылычы белән үзеңнең нәфесеңә каршы көрәшү. Бу олы җиһад дип атала.

Ничек соң аңларга? Җәннәт ул бөтен үзебезнең начар теләкләребез белән, ягъни безнең теләкләребез күбесенчә ул дингә каршы, Аллаһыбызга каршы, үзебезнең ягъни фитри булган теләкләребезгә каршы, авыруга, сырхауга, бу дөньяның да, киләсе дөньяның да газабына чакыручы бер әйбер. Бездә шундый бер әйтем дә бар. Зур галимнәрнең берсе әйткән, Җәннәткә керү бушлай, ләкин җәһәннәмгә түләп кергә кирәк. Ягъни ничек инде? Гыйбадәт намаз кылырга, ураза тотырга, мәчетләргә җөрергә, кәләпүш киергә, сакал үстерергә бесплатно. Бөтенесе дә бушлай. Шул ук вакытта җәһәннәмгә керер өчен түләргә кирәк. Харам эшләр өчен, харам эчемтне эчер өчен түләргә кирәк. Харам җиргә барыр өчен, керер өчен түләргә кирәк. Хатын-кыз белән зина кылу өчен түләргә кирәк. Ягъни бөтен гөнаһлар да түләүле. Шуңа күрә дә әйтелә, җәһәннәм үзебезнең теләкләребез белән, шушы начар теләкләре белән чолгап алынган, ә җәннәт ул авырлыклар белән чолгап алына. Ничек инде авырлыклар? Ягъни гыйбадәт ул бер яктан ләззәт дип әйтсәк тә, икенче яктан улга барыбер гамәл, эш. Иртә белән торып тәһарәт алу, намаз уку, ул барыбер гамәл. Һәм аны үткәргәндә барыбер сабырлык кирәк. Шуңа күрә дә без аны җәннәтне шушы сабырлык аша үткән дип әйтәбез. Инде бу нәфесебез галимнәр әйтүе буенча нәфес гомумән 2-3 төр 3кә уровеньда була. 3 дәрәҗәдә. Беренче дәрәҗә кайчан? Аллаһыга итаать итмисең һәм, гомумән, бер дә Аллаһка иман китермәгән нәфс. Ягъни, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә иман китерергә кушканда, ягъни төп мәсьәләдә бу тормышта нәфес буйсынмаган нәфес, буйсынмаган кеше. Һәм бу нәфеснең иң астагы, иң. начар нәфес. Икенче нәфес Аллаһ Субхана ва Тәгаләне таныган, әмма дә ләкин әмерләрен яки тыйганнарын тыйылмаган. Ягъни олуг гөнаһларда яки кеше гөнаһлардан даимчылык кылган кешене бу шундый нәфес. Һәм дә нәфеснең иң югарысы, нәфеснең иң биеге ул качан син үзеңнең теләгеңә караганда Аллаһ Тәгаләнең теләген зуррак, өстенрәк куясың. Без хәтерләмә Фәнис кардәш сөйләшкән ик. Ягъни нәфеснең иң олы өлеше кайчан Аллаһка иң якын кеше, шул вакытта кайчан син үзеңнең теләгеңне калдырып Аллаһ теләге белән яшисең. Ничек соң ул? Бу үзе бер зур бер ни тема. Ничек Аллаһ теләгәне белән яшәү үзеңнең теләгеңне калдырып. Ягъни менә гади генә әйткәндә бер кычкына гына кечкенә генә пример. Без өйгә кайтабыз да үзебезнең якыннарыбыздан яки балалардан хатыннар таләп итәбез безне хөрмәт итергә. Без аларны ашатмыйбыз, без аларны эчертмибез, без аларны киендермибез. Бөтенесен Аллаһ Тәгалә безнең кулыбыз аша бирә, ләкин аның төп бирүчесе Аллаһ. Ләкин таләп иткәндә без үзебезне Аллаһдан олырак куеп таләп итәбез. Аллаһ Субхана ва Тәгалә безне ашата, эчертә, бөтен үзебезнең хаҗәтләребезне үт бирә. Ләкин Аллаһ Тәгалә бездән шуны хәтле таләп итми, без ничек үзебезнең якыннарыбыздан, балалардан, хатыннардан, кешеләрдән, эшчеләрдән үзебезгә хөрмәт таләп иткән шикелле. Ягъни менә бу таләп итү син Аллаһ Субхана ва Тәгалә я янәшәсендә куясың үзеңне, я аның белән аннан өстенрәк куясың. Чөнки син таләп итәсең. Шул ук Аллаһ Субхана ва Тәгалә сиңа бөтенесен биргән вакытта Шундый зур тәләпләр куймыйча, ягъни сине селкетми, ягъни сине бу хәтта кәфер дә ашый, ризык эчә, тормыш күрә, бала таба, бәхетне ни тоя. Шул ук вакытта без бу кешегә үзебезнең якыннарыбыз бер нәрсә бирмичә, үзебезне Аллаһыга караганда да күбрәк тәләп итәбез. Менә бу теләк Менә бу нәфес, менә шушының бер өлеше. Бу бик озын, бик глубокий ни керү. Ничек соң нәфескә каршы торырга? Инде һәммәбез белгән Аллаһ Субхана ва Тәгалә нәфес белән бер әңгәмәдә хәдис китерелә. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи хәдис китерелә. Ничек Аллаһ Субхана ва Тәгалә нәфес белән сөйләшә? Менә шушы нәфес Бер образда килеп Аллаһ Тәгалә каршына баскачтан соң Аллаһ Субхана ва Тәгалә сорый, Кем мин синең өчен? Кто я? Ул әйтә, Мин ул мин, син ул син, я это я, ты это ты. Шуннан Аллаһ Субхана ва Тәгалә аны җазага тарта, утка ыргыта. Уттан күпмедер мең еллар, күпмедер зур вакытлар үткәннән соң яңадан чакырып сорый, Кем ул мин? Нәфес әйтә, Син ул син, мин ул мин. Шуннан Аллаһ Субхана ва Тәгалә аны зинданга, ягъни төрмәгә богаулап, оковыларга бәйли. Күпме еллар үткәннән соң Аллаһ Субхана ва Тәгалә тагын чакыра, Кем мин? Нәфес әйтә, Мин ул мин, ә син ул син. Шуннан соң Аллаһ Субхана ва Тәгалә әйтә фәрештәләргә, монарга бер ризык та бирмәгез. Бер су да бирмәгез. Һәм фәрештәләр моны тотканнан соң нәфес икенче көнне әйтә фәрештәләргә, илтегез мине Аллаһка, илтегез мине Аллаһка, илтегез мине Аллаһка. Һәм нәфес килгәннән соң Аллаһ Субхана ва Тәгалә сорагачтан соң нәфес әйтә, син минем Раббым. Син бөтен әйберне бирүчесең, һәм мин сиңа мохтаҗбын. Ягъни, нәфесне бастырып була, иң зур, иң кулай способ ул ураза тоту. Әгәр дә менә без хәзер ифтар кылдык, шулай бит? Менә ифтар кылдык. Безнең хәзер корсаклар тулган. Кемдер дозированный, кемдер недозированный. Менә шушы вакытта безнең намазыбыз ул бөтенләй икенче мәсьәлә. Бассың менә намазга, корсак тулы белән син господин. Корсагыңны куллана тота алмыйча, ух-пух килеп, син господин шикелле. Ни өчен? Чөнки синдә бернинди ихтыяҗ да юк, синең тамагың тук. Син үзеңне кол булып хис итмисең. Сущность раба вообще не чувствуешь. Потому что синдә сытость, җылы,

Бу нәфеснең бер тәрбияләү ысулы. Шулай ук галимнәрдән аерылып әйткәндә, нәфесне тәрбияләгәндә әйттеләр, нәфесне тәрбияләү менә шушы ничек Синең бәлкем кеше төрле кешенең төрле нәфесе, төрле әйбергә страсть бар. Менә аны бетерер өчен аны анардан тыясың. Телевизор карыйсың икән, телевизорны чыгарып ташлыйсың. Телефонда артык утырасың икән, подарить итәсең, кнопочный телефон аласың. Ягъни син аны тоясың, полностью ничисең? Ишекне ябасың. Алып булмый, нитеп булмый. Бер булган индеец әйтелә. Индеец, ислам дә динендә булмаган, мөселман булмаган индеец. Һәм нәрсә генә бу ул? Кул күтәреп, ни күреп, үзенчә дога сорамасын, ни сорамасын, моның бөтен догалары шулай кабул була. Моның белән бөтен шундый могҗизалар була. Моның бернинди проблема да юк. Монда килгән була шейх, зур хәзрәт, кем дәгъват белән шөгыльләнә, һәм дәгъват белән килгәннән соң монардан сорый, Моңа әйтәләр, Синең динең бәлкем дөрес түгелдер, менә аның дине дөрестер, чөнки аның бөтен сораганы, аның бөтен теләгәне барлыкка, ягъни чынга аша. Һәм бу шейх бу дәгъватка барган менә шушы индеец янына бара да сорый, Ничек син шундый дәрәҗәгә күтәрелдең? Как ты достиг такого? Ул әйтә, Мин, ди, һәрвакытта миңа, ди, бернәрсә килсә яки минем белән бернәрсә булса, һәрвакыт сорадым. Мин телимме аны? Әгәр дә мин теләсәм аны, мин һәрвакытта киресен эшлидер идем, ди. Что бы я ни желал, я всегда делал наоборот. Теләсәм, алмыйдыр идем. Теләмәсәм, аладыр идем. Шуннан соң шәйх әйтә монарга, Син шундый дәрәҗәдә Аллаһ юлына син басарга тиешсең, Аллаһны инанырга, Аллаһка ышанырга тиешсең, ди. Һәм теге бер секунд та әйтмәде, в тот же момент отвечает, мин ислам динен кабул итәм ди. Шейх гаҗәпләнә. Гади кешеләрне теге бер ай, ике ай, өч ай, дүрт ел, ярты ел, биш ел, ун ел чакырасын дингә килмиләр. Ә бу сразу шундый үзенең дәрәҗәсендә була күрә, шундый кешеләр авторитет була күрә, сразу әйтә, мин ди ислам динен кабул итәм ди. Теге әтәч, Ничек шулай? Ул әтә мин үземнең нәфсеннән сорадым. Ислам динен кабул итәсеңме дип ди. Ул әйтте, юк ди. Шуңа күрә мин ислам динен кабул итәм ди. Менә шуңа күрә безгә нәфсебезгә һәрвакытта каршы торырлык способлар бар. Икенчесе галимнәр әйттеләр, ул кайчан син әгәр нәфесеңне тыя алмыйсаң, ягъни бар шундый нәфес, яки менә шәфәгать, урамга чыксаң, хатын-кызлар бөтен җирдә бар, тыя алмыйсаң.

Эшкә чумасың, чтоб синең нагрузка булды нәфесеңнең теләкләреңә. Өченчесе, әлбәттә инде ул дога. Буның берсе дә эшләмәс, әгәр дә Аллаһ Субхана уа Тәгаләнең теләге булмаса. Шуңа күрә безнең дога кирәк. Аллаһ Тәгаләдән нәфесебезгә каршы торырлык иң зур корал ул дога. Хәтта әйтелгәнчә, исегездә, мин аны күп сөйләгән бар, бер кардәш, әлхәмдүлилләһ ул кардәш, Ун ел буена моның кечкенә унсигез-унтугыз яшьтә никахлаганнан соң балалары булмый. Ун ел буена болар нәрсә генә эшләмиләр хатын белән, баралар тегенди зачәти, мондый зачәти, мондый эшлә, тегенди эшлә, булмый бала. Бирми Аллаһ Тәгалә. Тегесе дә исән, монысы да исән. Теге әйтә, менә ди, килеп җиттем ди, хәзрәт шундый моментка ди, что ди, җә ди хатынны икенче хатын алырга кирәк ди. Ну, аерылырга ди. Ә бездә теге кабул ителмәгән икенче хатын алу гына нимә? Яки үземә үземә кул салырга ди. Хатынымны ташлый алмыйм. Кул салырга карар кылам ди. Якынрак бара, что мне ближе ди, суицид ягъни ближе ди, чтобы убить себя ди. Уже невыносимо ди, уже хатын белән ни белән уже невыносимо ди. Чыктым да ди арт бакчага. Умит артына, ак не артына. Җирне кырып-кырып, җирне кыйный-кыйный, җылый-җылый Аллаһ Тәгаләдән сорадым, Я Раббым, кичер мине, мин гөнаһлы, мин җүнсез, миннән дә начар адәм баласы юк. Мин гөнаһлы, зәгыйф, монсын эшләдем, монсын эшләдем, кичер мине, Я Раббым. Бу сынаудан мине бетер. Бу сынауны миннән үтер. Җә ал, җә бир баланы, җә ал бу дөньядан, Я Раббым, дип сорадым, ди. Бер атнадан соң хатыны әйбер килә, что ты тест белән ни белән Моның все нормально. Болай әйтәләр, ошамыйлар инде. Тагын бер налар, тагын үтә, тагын бара. Бар ахыры хәтле ошамыйлар, уже врачка әйткәннән соң Аллаһ Субхана ва Тааля монарга малай бирә. Ягъни дога нинди генә син гөнаһлы булмасын, нинди генә син теге җүнсез булмасын, Аллаһ Субхана ва Тааля Көн йөрәк белән тартылып сораганда, ихлас күңел белән сораган доганы кабул итә һәм җавап бирә. Шуңа күрә башта үземне чакырамын, соңыннан сезне нәфсебезгә каршы көрәшергә. Шушы юлларны үзебездә булдырырга һәм аңларга, нәфеснең артыннан иярүчеләрнең һәрвакыт ахыры һәрвакыт ахыры печальный була, һәрвакыт ахыры начар була, җәһәннәм һәм бу дөньяда, теге дөньяда да авырлык, хәсрәт.